Y ble'r aeth hael y bore? Rhan un. Gwyddai hael y bore fod ei hamser wedi dod. Ers misoedd roedd hi wedi teimlo'r plentyn yn tyfu ac yn tyfu y tu mewn iddi. Roedd hi wedi deimlo'n symud, yn cicio ac yn anesmwytho. Rŵan, fodd bynnag, roedd y poenau'n dod yn aml ac yn gyson, ac roedd yn amser iddi fynd i'r goedwig ac at yr afon i eni. Casglodd Van bethau ynghyd, blancedi a chadachau, a'r brigyn. Gwenodd wrth estyn y brigyn. Roedd o'n chwe modfedd o hyd ac yn hanner modfedd o drwch. Hwn a roesai Chico'n anrheg iddi cyn cychwyn ar ei daith gynta gyda'r dynion eraill i hela'r byffalo. Pan ddof yn ôl, wedi profi fy hun i Geronimo, fe fydd gen ti Apache bach newydd yn anrheg i mi. Dyna'i eiriau wrthi. Hanner Apache, cellweiriodd Hitha. Efallai mai Apache yw ei dad, ond cofia mai Navajo o waed coch cyfan ydw i. Wel, fy Navajo bach i. Cymer hwn, meddai, gan estyn y bregyn iddi. Pan fydd y poenau'n aml ac yn ormod, rho fo rhwng dy ddannedd, a bratha. Cusanodd hi.

Dechreuodd gerdded yn araf at y coed a'r afon. Roedd hi'n cael trafferth i'w dal ei hun yn syth. Estynnodd ei llaw i gyffwrdd main ei chefn. Hochneidiodd. Yn sydyn, roedd arni hiraeth am ei phobl ei hun. Ei thad Manuelito, ei mam Wen, Juanita, ei theulu a'i ffrindiau. Roedden nhw gartre yng Ngheunant Dŷ Chailey. Beth ar wyneb daear a wnaeth iddi adael ei phobl a symud at yr Apache? Chwarddodd am iddi ofyn y fath gwestiwn dwl, ond nid oedd yr ateb yn syml. Chico! Roedd y ddau ohonyn nhw'n adnabod ei gilydd er pan oedden nhw'n blant. Roedd yna hen draddodiad rhwng yr Apache a'r Navajos. Gan eu bod yn gefndryd, I benodi parhad y cyfeillgarwch a'u perthynas, byddent yn cyfarfod unwaith y flwyddyn i gyfnewid nwyddau a bwyd. Ar un o'r achlysuron hynny y cyfarfu haul y bore â Chico. Ar y pryd, roedd o'n bymtheg oed a hithau'n dair ar ddeg, ac o'r dydd hwnnw dywedasai Geronimo a Manuelito mai haul y bore fyddai gwraig Chico ryw ddiwrnod. Roedd hi'n cofio'n iawn y diwrnod y cafodd ei chyflwyno iddo. Roedd yna ddireidi yn llygaid gloywon y llanc wrth iddo wenu arni. Roedd hitha wedi dychwelyd i wen. Roedd Chico wedi gafael yn ei llaw, ac i ffwrdd â nhw at lannau'r Rio Grande. Yno, dangosodd Chico iddi'r fath bysgotwr medrus oedd o, Dangosodd iddi i gamp gyda'r bwa saeth, i fedrusrwydd gyda'r gyllell, a'i ddawn i farchogaeth ceffyl. Cofiai'n dda geisio cuddio'i dagra wrth i'r Navahos gychwyn ar eu taith adra i geunant De Chelly. Roedd hi'n cofio troi'n ôl a gwylio Chico a Geronimo yn ymbellhau, yn smotiau o gysgodion duon ar y gorwel. Roedd hi'n cofio codi llaw, A gweld i law yntau a'i fwa yn yr awyr yn cydnabod i ffarwel. Ddwy flynedd yn ôl y bu hynny. Rwan, roedd hi'n wraig iddo ers bron i flwyddyn, ac wedi gadael ei theulu a'i llwyth i fod gyda Chico. Ble'r oedd o'r funud hon? Ar gefn i geffyl yn hela'r Buffalo, efallai. Roedd hi'n gwybod bod yr helfa hon yn bwysig i Chico. Plentyn amddifad oedd o, wedi fabwysiadu gan Geronimo pan laddwyd ei rieni gan y Mecsicaniaid wyth mlynedd ynghynt. Roedd Geronimo wedi gweld deunydd heliwr a rhyfelwr cadarn ynddo, a dyna pam yr oedd o wedi ei fabwysiadu. Daeth haul y bore at yr afon ac edrychodd i'r pwll. Roedd ganddi ddewis. Geni'r plentyn ar y lan, neu yn y pwll. Dewisodd aros ar y lan o dan ganghennau un o'r coed. Roedd sŵn sgrechiadau'r merched wedi distewi o'r tu ôl iddi, ond gwyddai fod y ddwy fydwraig o fewn clyw petai pethau'n mynd yn anodd arni. Roedd hi'n chwysu. ac roedd y poenau'n dod ynghynt. Gorffwysodd ei chefn ar foncyff y goeden, ac anadlodd yn ddwfn. Cododd ei gwisg at ei chanol, lledodd ei choesau a chyrcydodd. Gwenodd! Pwy fyddai'n ferch? Gwasgodd ei chefn yn dynn i foncyff y goeden, a gosododd y brigyn rhwng ei danedd. Roedd ôl sawl hen ysgarmes ar wyneb y milwr. Roedd o'n greithiau byw. Wrth iddo godi o lygon at yr haul, tynnodd i het ac estynnodd gadach o'i boced. Sychodd y chwys oddi ar ei dalcen a'i ben, a oedd yn prysur foeli. Tynnodd y cadach wedyn trwy fwstash trwchus ac ar hyd cefn i wddf cyn ei gadw. God damn your uniform, meddyliodd. Mae'n rhy boeth i'r tiroedd yma. Estynnodd ei law unwaith eto at y bag lledr yr oedd wedi i selio a'i glymu wrth gefn i gyfrwy. Roedd y papurau oedd ganddo i'w rhoi'n bersonol i'r cadfridog Carlton. ac i neb arall. Roedd sêl yr Arlywydd ar y bag lledr a'i gynnwys. Ni allai swyddfa'r Arlywydd fod wedi dewis neb gwell na'r Is-Gyrnol Kit Carson i gario'r neges. Roedd Carson yn fawr i barch fel milwr yn holl gartrodau'r fyddin, ac roedd i'r taflwr haffau barch hefyd ymhlith llwythau'r Indiaid. Ym mlynyddoedd cynnar y rhyfel, roedd wedi gwneud i farc fel milwr, a buan y cododd trwy'r hengoedd i fod yn gapten. Erbyn hyn, roedd yn is-gyrnol. Doedd pethau ddim wedi mynd fel yr oedd wedi gobeithio yn ystod y misoedd olaf hyn. Rŵan, roedd wedi cael ei anfon o faes y gad i diroedd yr Indiaid i gael y llaw uchaf ar y rheini. Doedd o ddim wedi ymuno â'r fyddin i hynny. Gorchmynion oedd gorchmynion, fodd bynnag, ac er iddo leisio'i brotest yn ddigon hyglyw a huawdl wrth ei uwchswyddogion, milwr oedd o wedi'r cyfan, ac roedd o ar hyn o bryd ar ei ffordd i Fort Defiance gyda gorchmynion newydd o swyddfa'r Arlywydd ei hun. Wyddai o ddim yn union beth oedd cynnwys y dogfennau a gariai yn y bag lledr, Ond fe wyddai mai pen draw'r Gorchmynion Newydd oedd gorfodi'r Indiaid i adael eu tiroedd traddodiadol a gwladychu rhandiroedd o ddewis y llywodraeth. Taenodd ei law yn dyner dros wddf ei geffyl. Dwy awr arall, Renfoi. Mi gei di orffwys yn iawn wedyn. Pan weiddodd y merched i henw, doedd gan Haul y Bore ddim nerth i'w hateb, a phan welodd ei hwynebau'n dynesu, fedrai hi wneud dim ond gwenu trwy dagrau a'i chwys. Yn ei chôl, roedd ei baban newydd anedig. Chico bach! meddai wrthynt yn floesg ac yn falch. Chico bach ydi o! Oherwydd hynny, Chiquito fydd ei enw. Edrychodd Hael y bore eto ar ei baban. Byddai. Fe fyddai Chiquito'n heliwr ac yn rhyfelwr fel ei dad a'i daid. Roedd y gorau o ddau lwyth yn llifo trwy weithiennau. Byddai'n gwarchod ei deulu ac yn darparu ar eu cyfer. Byddai'n addurn i'w rieni. Estynnodd un o'r merched i breichiau i dderbyn y plentyn. Gwenodd haul y bore arni, ac ildiodd ei phlentyn iddi. Gwyddai a hithau bellach gyda llwyth yr Apache fod ganddi un gorchwyl arall i'w chyflawni, er ei bod yn ei gwendid. Ymbalfalodd wrth ei thraed ac estyn am y brych. Taenodd ef yn ofalus ar y llathen sgwâr o groen, gafaelodd yng nghorneli'r croen, ac yn araf, dechreuodd ddringo'r goeden. Pan welodd fforch lydan yn y brigau, gosododd y lledr arni'n ofalus a'i agor. Gadawodd y brych yno gan sibrwd. Chiquito! Dyma fangre dy eni. Bydd rhan ohonot yn y llecyn hwn am byth. Cei ddychwelyd yma unrhyw bryd gyda balchder yng nghwmni dy blant a phlant dy blant. Gelli ddweud mai yma mae dy wreiddiau, y tir hwn a'r goeden hon fydd yn fangre sanctaidd am byth i ti. Wedi disgyn o'r goeden, cymerodd Chiquito a'i osod yn noeth ar wastad i gefn o dan y goeden. Yn araf a gofalus, rholiodd ef bedair gwaith i gyfeiriad y pedwar gwynt. Gallai yn awr ddychwelyd i'r gwersyll. Mae'r arlywydd a'r Gyngres yn wallgo, Syr. Cododd Carleton i ben. Milwr wyt ti, nid gwleidydd. Ond, Syr, mae'n gwbl amlwg y bydd yr Indiaid yn gwrthod derbyn cynllun mor wallgo. Deddf gwlad, Carson, Deddf anghyfiawn, syr. Wyt ti'n dymuno aros yn y fyddin? Flynyddoedd cyn hynny, buasai Kit Carson byw ymhlith Indiaid. Bu'n cyd-fyw am gyfnod gyda merch o lwyth y Cheyenne, ac roedd hefyd yn dad i blentyn o lwyth yr Arapaho. Yn ystod y cyfnod hwn, daeth i barchu'r Indiaid, eu traddodiadau a'u hymlyniad wrth eu tiroedd ac wrth natur. Wedi hynny, aeth ei fywyd ar chwâl. Priododd â Josefa, merch i dirfeddiannwr cyfoethog, cymerodd dir ac adeiladodd ransh a daeth yn fuan yn un o ddynion dylanwadol a chyfoethog Mecsico Newydd. Ond, roedd o dal yn anhapus ymhlith dynion meddal y dre. Dyn yr awyr agored oedd o, ac er iddo ymddiswyddo o'r fyddin pan briododd â Josefa, Penderfynodd ddychwelyd. O fewn mis iddo ddychwelyd, cafodd ei anfon i Fort Defiance. Dy waith di, Carson. Fydd symud yr Indied o geunant dy teulu i'r bosg. Symudan nhw byth, syr. Dinistria geunant dy teulu ac fe fydd y Navajos ar ei glinie, yn ymbil am gael mynd i'r bosg. Faint o ddynion fydd gen i, syr? Hyd at fil. Pwy ydy'r capteiniaid, syr? Elman, Gregory, O'Connor, Graydon, a phan ddaw e'n ôl o berswadio'r Apache i symud, Dix. Victor Dix? Y llofrudd hwnnw? Carson? Ysgydwodd Kit Carson i ben. Bron nad ydoedd yn dyfaru'n barod iddo ail ymuno ar fyddin.